Mbuya mono sana abagusii, nende ase ogocha korora chivideo chiaito igaa Kiong'anyo TV. Engaki chiria chinde twatwarete omogano igaa na omong'ina Chinese. Ntokoreti gokwana amang'ana amasangi. Nere otaete tokore makora. Gose buna obogima. Oboene. Buya mono sana ase okora chingaki Buya chiabo. mono, buya mono, buya mono. Ba- Obosie bateba ng'a otongo mochoche. Otongo nogayana.
Aye naro amakwani omogusii kabere. Eh, otongo mochochi, otongo Ehe. nogayana. Kwani abanto.
Abagusii baito mwensi ase more chingongo chiaito. na isiko y'ense nabakwanire mbuya more otongo mochochi. Ehe, ng'a otongo nogayane. Na itabire otongo nogayane.
Eh. Bono omong'ina rero Ah. nte tokora amang'ana aria masangi Mm. tiga ngotebi ng'a abanto mbanyore tokore video yago tiktok Eh. abanto 96000 Asante.
banyarete korora abange sana bakagoka mo- obo- obosemi kware kobaga are Asante. tokore rero Mbuya mono, mbuya mono, mbuya mono abagusii baminto, bono ntagete kotebia abagusii baminto baria bakoira chingaki chiabo ase okorigereria na gosoma, ntagete kobatebia ng'a ekegusii na ekenorwa, oyo omong'ina chinese rieta riane rikorokwa moraa, tari tari ndagekore lakini namenyete na magokoro, magokoro ngotebia arenge amang'ana amange. Nchikomotebia baba tiga ndike kende kere ase isano ebirantebi, obongo mbori gochi gotwerwa, bweba nchiri gochi koria, risaka riria nkogorikera, bwata amang'ana aya, naende noba nakure nabo nkoba ngokoinyoria, nabo nkoba ngokoinyoria nki nagotebetie. Amang'ana amasangi. Ee, abande mbare bare konya koboria, gaki ninche mbare namba yane baria mokoboria lakini tintageti konyorwa rahisi igo, Eh. ase eng'encho abande mbare batagete koma- Yogoteti tiga ng'a akere esiri. Ee, akera mokoa, Egere tokorire.
akera mokoa mokoa ndigie, nabo Eyii. mokonyora. Ee bono. Lakini ekero ya- ne- neba emergency, mokoa ake esimi botuko togoteeba kai, Oyo mokoa ogwaka. mokoa akire, kuna emergency mahali fulani. Konya. Ata kama ni hospitali. Totachie obire toraike eria gitari togokonya. Kabisa.
Amasangi na oborwaire obobe, bokorokwa oborwaire ase egesongo bakoroka ng'a chronical disease. Chronical disease, chronic diseases. Eeh chronic disease. Eeh. Yaani oborwaire boria bwa o ng'aki toratebe, ekegusii, oborwaire bwa ekegusii. Botari korwarirwa nyagitari, botari korwarigwaa na banyanabi, bokorwarigwa na ekegusii. Amasangi noborwaire bokorwarigwa ne rirongo omorari. Monto naromboete rirongo ninki?
Rirongo of course gwakwanire buya omorari, abande bachakire kong'ainwa, amarongo nkwanigwe are market aria oonigwe chichiiro. Omonto agocha ongori rirongo ria siringi elfu mbiri, ogende orosie amarongo oburukanie, obuche gose namarabanchera gose namaraba ki. Emete nero ekoburukanigwa rirongo, lakini nkobwate nkoratake ekero otagete gochia korosia amarongo, takong'aina abanto, intwe mpaka kiong'anyo, culture oo, center, otebe inche nigo onyegwete ase eng'encho y'ekenyoro kiane gose ase nkorwa, abanto bane babere bagokwa iga iga iga, nintagete. tari bonsi abande bagoteba ng'aki omwana one akorea namasangi, tari bonsi bakoreo koba amasangi, na tari bonsi barakomosiaba nokoba amasangi, Igo. na tari bonsi baratitoboke okoba amasangi. Etopic eye y'amasangi na entambe, na amarwaire nare. yenyuoma ase enyuomo, omosacha oyomo akamboria ng'a mokana iga atitibogete erachete isiko ingacha mokana agatitiboka, no ritesa kwana amasangi lakini tari masangi, ase eng'encho oborwaire bwa ogotitiboka mboro ororo, goeteraaa akini ebuya ekegori eke tochake ng'a generation totebe abana nabachagete ninety four gochia igoro. Ntogoteba ng'a oborito mboti tibogokobaa omorero, intwe abange ekegori giaito ekero omwana are oborito bware korwa gose otiboka, goteba twarenge iga arimetie omorero. Naende tware goteba omorero oria okorina omwana pi ore omuya, kobua omorero oria ogokwa omwana naende okora ki? Oita gose kwaba oborito naende kwa kwanya gochandeka. Amasangi naro nabwate signs chinga buna echio. Ekero gwachire ase 'nde okong'eresa igoro ya moka oo buna are, gose buna omwana ogo are, nkomanya nde. Abana mbare bakorea, ase eng'encho ise agotara bobe, omwana ocha, ise ominyokera ise tamanyeti ng'a ise narenge na omokungu omong'ao agosoa koboko, omwana nkoi yaani omwana nkoira are riberera riria ring'ao, omwana nkoira are, naende gose omong'ina nare, otasigeti enyomo yaye nere, otasigetie enyomo yaye, ogenda isiko. Nere nabatebetie ng'a omong'ina nere ekerandi ki'omwana. Ase engencho chimbera chi'omwana, omosacha oria mwagochenete korarera chimbera chiria, gwachire kwagonkirie omwana oria. Omwana oria nabo agochaka gosaga, abande bateba omwana one namaino, omwana one nebisara, omwana one ninki, omwana one ninki. Omwana osa mpaka orobare amaiso finally omwana ogokora ki? Okwa. Ase engencho yogotegenena na nyomba, amasangi yomosacha nkoira are egeka goita kobua aye omokungu. Kobua aye omokungu. Otatiga omwana arachandeke bobe. Osombe nyagitari, osombe nyagitari omwana, omwana tari gokora ki? tari kobwena. Omokungu ere eriku yaani iga ako akuagit gaki toratebe. Gekoba instant.
Eh, Abwo, yaani abwo, abwo. yaani abwo abwo abwo hapo na hapo Mm. eh omosubaati gete nare seita aria mosori komoteba tingomokwana rieta nabo twakomanya ng'a nomobe orenge omwana oyo arwarete seng' abasubati abange omorari baitire abana babo ase eng'encho yo- yokoremerwa gose yobotaka Eh. omosubati bono omwana arwarete are nyomba. Aye ndarigie omosani oye bagende bakore obochafu bwabo ache konyora ebesa erire omwana nyagitari. Ogocha aria bono ase engencho yogotamanya akabwata omwana oria, omwana oria agakora ki? Aka nere orengete oo nere igaa. Omwana oyio agakwa bono babwate abamura batato, lakini babere na amagoso oyomo nabo tokorora ng'a oyomo nabo araa nabo arache gotenenia egesaku kia omochie oyio. Agaita omwana oria ase engencho yogotamanya Gaki nabo achete akore ekondo gose akobese, akobese onde, gose aire nonye nyagitari, gaki abanyagitari babere aba- abanto. Onde bwensi ore omonyagitari, nonye omorwaire ochire nyagitari, ku- kwarorire ng'a omorwaire oyo gaki, o- nabo okogenda intwe obarire tiga ndere kwanera inche, omwana one narwarete sana ekero kende amaiso. Na inche narwarete naberegete omwaka arenge are egasi, nabogete ng'a tata omonyakeri tari omwana one nare kokwera nyomba narete, nkaenda nkaruterwa onde bwensi natete komanya ng'a ning'o, ning'o orankonyere omwana, nkamotebia gaki tata nkonyera Nkonyera omwana, omwana. chibesa, mini gwaye chibesa chia konya gotomwa, naende riria kare simi nchiarenge oo, Nabere igo. goika ogende elandline, oake gose orike telegram iga riria ogokora ki, nari okogenda bwango. Nkamorutera omwana oria. Omonyaitari oria agakora agasuguri komwana oria agakora kera egento, akandigia itankwaneti kende gionsi. Agantebia tata gaki, nkamotebia gaki tata tinkonyire omwana oyo gaki. Bosuko nabo oranyore osokire bwogo, gose mo goseee gose onyomirwe bwogo, nkonyera aye omwana oyo. Akaira omwana oria akamosukia omwana oria akabekerwa amache. Karabekerwa amache omwana oria nabo agwenerete, bono iga omwana oito okwana bono iga na omonyaitari naende nagokora rasi. Igo ekero abaibori mwanyorire omwana arwarire mono, karamenyoke gete, tari goteba ng'a timbwati besa, gose ochia gokora ki, gose ochia gokora ki. Karaikoo. Niye rero omonyagitari tigo tari omonyagitari, tari motari omonyagitari nkonye omwana. Igo bono abanto bande, igoro ya okoenda gosaria okwo, agacha agaita omwana oye oyomo. Amasangi abande bambogotie amasangi ninki? amasangi na oborwaire nabaeresire. Oborwaire obo obokoretwa toratebe ng'a nika amalaana fulani mungu aliweka ase obo ase oo obosarati totebe? Eh buna usherati. ase obosarati yaani eki nekeboko ekenene sana ase omogika mogusii abande mbakagere ng'a nomogusii bwe ekanche ninyomete omogera ninyomete omoika egento ekio nkeiyo my friend egento eki nkero Ase abagusii.
egento eki nkero.
Buna juzi amosori gokwana, naende nyagetari gete ntati konyekwana, nachete korora omorwaire aye nyagetari, nkanyora omwana oyio akorera, omwana obi aroro akorera agwetie ama egento natebete ng'a tiga omosacha oria karue abwo ase omokungu oyio, karue oo, karue oo kabisa karuge abwo, ng'a omong'ina oyo nomanyete obororo mbwate, nkamotebia stupid ekaruge abwo, karuge abwo. Nkarua nomokungu oyio gwachire nere iga abwo. Erio ngenya gokwana igo namigire nkaenda aro, ngatebia omong'ina oria, Bwata, akabeka monwe, nkamotebia, Amata ayio ago kaa omwana.
Kaa omwana.
Omwana are gochachana ng'a na ebibe ebi ebi, onye tari barogire omwana one, ne nuisance eyio nero yachire na omosani oye korora mokaye ase aa ase anyorire omwana.

Omonyaito arigete agacha, omosista abasista mbare bare abaye abachakire ko understand, nki ekegusii, nki ekegusii, Kegusii kero. agatoa ebiche, tokabeka tokabekera omwana oria camera, ngaikaransa ofisi ya abanyagitari, nganyete manye ng'a nki gekogenderera ase omwana oria. Ase eng'encho achete gokuna omwana oria, okonyora tabwati ibere, atabimbeti inda, esigns chia ebiiri eria, omwana oria tabimbeti inda, Tabwati. tabwatiiii ibere era, tabwati bono omosacha ochake gotoma tomia amaiso nabo bare ri- rirangusi nabo riteneine na ensemo igaa, rimanyete gose barure ase oboka nyaka bwabo, ochire bono rende amatunda aria gose otebe omwana oria akire takarara, abwate amatunda aria akarumbereri, ochie ebitanda bia abarwaire, oteba gotuguta endagera ya omosacha oyo aye nyibwate iga. Nkaganya ng'ina biaragacha, ekero ng'ina biaracha, bamiokire mpaka oboragori, batebiwa gose omwana oyio one, gose ng'aki, gose ng'a aumerete gose ng'aki gose ng'aki, nkabwate timu ng'a aye nomong'ina omonene, ekegusii giachire, abanto bachire, aye omwana obande ekero achete bwogo, nkwanya korosirwa ng'a oria iga bono omwana oyio iga aye omoe rongori anywe, buna omwana ogo. Nonye no- nonye gose bakamenyete are, aye nkware gose bosie obeke bo riga obeke karongo siera niga, otomere omwana, ase eng'encho amasinga gose tore twabeka o- o- obosie tosie tobegete amarongo, aende nonye na america, Ee bono. aende nonye na america, eh, omwana ochia konya konywa, ase eng'encho tokomanya, eh, igo oborwaire bwa amasangi na oborwaire obobe, takoboira iga iga rahisi rahisi iga, oria otaramanya.

Ase eng'encho egento eke kegokiigwa omosacha ogo, omwana ogo, naye omonyene. Naye omonyene. Naye omonyene. Ase eng'encho okoenda ore gochia iga aria, omosacha oria nakabwate omosani onde ase eng'encho onye ogatigete moka aye agacha ase ore, nere nakabwate omosani onde, ngocha aro ase ore, ekero achire ase ore, mosubati moche moumerane, ase eng'encho bono amarangusi aya abeire bobe, abeire bobe, mono mono abanto bakare korigina abanto bare ase enywomo. banyuomete, Baria na banyuomete barisika. amanyete kabisa ng'a mokwana abwate omokungu naende na omoke na omwana oyomo abwate. Tata gicha gwachete kweyangia oo, tari gosuka. Tari Nomwanga, tari gosuka, gosuka. tari gosuka Ai. nomwanga. Naende bono bachaki korwa chitretani bono bakobarwe bakoba ebitiso. Ogosuka Ebitiso ebi eh, nari nkogosoera eh, togo- korande gote- Naende bono na abana baito abamura, babeire amaochi. Mbaiyo.
Babeire amaochi.
Inki natera abanto ababeire amaochi? Kwanyora moka nobwate mokao, kwa akanyambo karia kembe riria, gose rirangusi eria obwate riamanyire mokao. Nabo bono omanyete pi ng'a togocha komoira ase eyene gose mwasinyanete bono kwanyomire omokao, eeh intwe riria okana kobeka omokao iga aseee whatsapp mbobe, eh, kwamobeka omokungu ogocha korika chi- chimessage. ochaka konya komotura haki, ohakikisa mpaka omomanya, omanya rero omorite akare, omanya oteba omokwana bankorete iga, rasima ntamotendea. Nere oche okorera.
Omanya gocha ohakikisa ng'a omorwaire akorigia atagete goikerana, otebe na omorwaire kwabwate naye tokamanyeti eeh my wife orwarete inche omorore. Tata, omokungu ko- kagongete buya rende nkoenda are kaa, nki rende kiaria omokungu achake kogiramora, ng'a embeo, gaki mogonkonya, gaki nakure, esiorori, omotwe, nini. Tibwamaete kende. Pierre igo.
Kwarari omokungu obo ande gotigera ekeng'werere. Nabo gwateba ekemanene ng'a amang'ana amasangi namagare. Amang'ana amasangi namabe ngoita are, ngoita are. Ng'onye totageti konyora erongo eriogore, esike, sike enywomo. Sike enywomo,
sike enywomo. Timaeti ng'a. Omosacha gose omokungu omenyete are ore bweka nabe tari kogenda isiko kabwate abana. Eki kero ki naye gekong'u timaeti ng'a oragokoni busia iga ase etv agote ng'a Ere inche taigo- namenyire emiaka emerongo ebere mokana are Gusii gose are Mombasa ande inche bweka. Ah, ah. Gaki nakong'u. Nakong'u. Rituko erimo ekero rigocha kogoikera. Aria ogomanya.
nochake korigia mokwe oo tv onyore engaki ya estima yarenge bosongo esimi eye ere mteja. Bas. Omong'ina oria konya gotoka kiong'anya mfresh ore naro obi, ng'aki bono ogotiga omorwaire oria okore ekwo ende oche korigia rirongo, onyore embura eyio yare gotwa enyinge amorongo ayio intwe aroseti ome, nekobera egekong'u. Igo ase obweng'e, amasango egento gekomo gekogwenia na amarongo, naende nabatebirie iga, takogora amarongo ye chichiro. mwasarire.
Takogora amorongo ye chichiiro, tari ng'a nebiasara nkwera ogosaria omorari. Aye. Narorire, narorire amarongo, obo- buna bono rirongo ndiri rikorokwa embanora, timanyeti korirosa, tinkong'aina monto, yaya. Omosubati naro oboreti timanyeti gose nachia ki naende tiktok yaye, namboretii engaki ere ntwerwe twakwanete igoro ya obokungu, ogotacha oboina, oborito bokorwa. tari o tari ng'a kera oborito bokorwa ng'a na embeera omosacha ogo atachete kosigwa atachete embeera, yaya. Naende oborito tari ng'a kera oborito bokorwa bokorwarirwa amaraba ya embeera, yaya. Embeera ase omonto oria gwakwete gwatachete bogachia korwa, noo okogenda orie amaraba aria okore ki? Naende torara konya gwachakire goiteka ekero gwachaka goiteka nkorobore immediately amaraba aria bwengeru onywe yo omonto oria oswachete amatanga tari ng'a onye natindegete omochoge omonto nase togotinda kwarenge manga ng'a bono yaya yaya yaya na amaraba aria naki na naki agete egati y'abanto ng'a. Amang'ana y'oboyto bw'okorwa okobe ogotachia oborito, yaani amaraba y'embira, naki agete nkabatebia ng'a ore rirorio namaraba aria y'embira, omonto oria otindegetwe oria omonyene omoiri oria obo. Ee. Tobaasa korora ng'a omonto okure o machoge, ore gotindekwa seino, nabo igo omonto ogotindekwa kwarenge oo bono okoba ogatachia amaraba aria bu machoge bono togochi konywa, yaya. Okoirana mpaka iga aria. Mbuya mono.
Ee. Mwanyarire komanya amang'ana amarongo amana y'amasangi. Bono koganeti bokonye bonde bwensi igoro ya rirongo gose buna nkonyora gose amang'ana amasangi enamba yane nere amo kwa Times nere ase Kiong'anyo TV ng'akere chingaki chinde chionsi tonyare gosanga. Mbuya mono sana ase okora evideo eye twomera next time.